sis ni khou sula no sula zwithu zwi zwavhuḓi ene ni khou nkoloda ndi tshisudzi tsha muthu a re na nḓala itsho ndi ni khou tou pfala ni khou ḽa zwavhuḓi ende ni khou sula na zwisudzi hafha tsini yanga ni aḓa ni khou nda tshiḓela ni ḓo mphaleni tshelede yanga naini ndi ni khou tou pfala ni khou ḽa zwavhuḓi ni tou vha ni sa nyago mbadela muthu a re na nḓala o ya sula tshithu tsho tou raliho ndo tsho ngitela mamuṱhanga

i ḓo dovha ya- ya toma show yavho ri ine i ri tshi vho vhudziwa zwithu zwa kurali so Eh, u- u- u- ndi muṱhanga wa khwiko u tou pfala no zikani ndi hone ine vhathu kwa fhethu
mamiri ngo wavho ri ine ndi, ndi, ndi muthu a khou bva gai o dumwa nga mini
mamelingo ndi musidzana ane u bva tshilapfene hai ndi hanefha Ni- ni ḽa ma- ni ḽa mapfene haningei Ah, ndi zwezwo so ya ndi muthu ane eh a thi ngo to aluwa zwavhuḓi ndo aluwa muḓini une a thi ngo funziwa mikhwa ndo aluwa muḓini houḽa hune na tou zwi vhona zwo ri ndi tou vha ḽivheleṱe ndi ḽi hwala ṱhanga a huna zwine na nga ngita ndi ri nani ni tou zwi vhona uri ndi houḽa musidzana ane o alusiwa nga vhomakhulu miawe vha siho vho ya tshikoloni ndi uri ndi houḽa musidzana ane ni tou zwi vhona na ene uri a hu ngo vha na guidance ho sokou tou vha no hasila na mini ni nga si zwifhe na nṋe nṋe ndi a zwifha Kha ramafhungo o zwifha, a thi nda ni zwifhela ni nga si zwi fune. Ende a thi ḓiitisi. Ndi tou vha uri fhethu he nda vha ndi khou aluwa hone, vhommane vha khou zwifha, vhomakhadzi vha a zwifha, a hu na na muthu na muthihi o no amba ngoho. Ndi uri ho ho sokou tou vhilingana. Ndi uri na zwino ngoho hei, ha ngoho. Mara ra ḓo zwi ita ni zwa shangoni, tenda ndi kha ḓi tshila vheiwe. Nṋe ndi ḓo tou itani? A thi na hone zwine nda ḓo ita.
a ah, ri khou ri khou pera power vhathu eh, nga mamilingo wavho riṋe zwino ndi khou nyaga kuvhudzisa kuri namusi no tou ḓa kuri vhudza vhuṱanzi hoṱhe vhuṱanzi hanu a vhutshilo hanu eh, eh, ri vhudzeni nga masiandaitwa a kupfana na maṱanga ya ko bva ngei nṱha afrika ya zwi tshimbila ndi afhio masiandaitwa a hone hei
ya masiandoitwa ndi manzhi masiandoitwa a u pfana na vhabvanḓa u nga ḓi sokou tou vhona unga iwe wa u special kha vhaṅwe vhasidzana u nga ḓi sokou tou vhona unga u invisible a u fani na vhaṅwe mara zwe nda ṱangana ngazwo ndi hezwi zwine zwa khou ngita uri ndi ḓe kha heyi show ndi tou amba ngazwo ndi vhudze na vhaṅwe vhasidzana ndi tshi ri ri a zwi ḓivha ni vha no tou tshaya ni tshi funa vhabvannḓa ri a zwi ḓivha ni khou tou shuma zwavhuḓi ngo funa mubvannḓa ndi tshilonda Mubvannḓa vha a tswenya, vhabvannḓa vha ḓa u ḓi si wanisa ngo houḽa muṱhannga, na wana ni tshi tou tenda tshiṅwe na tshiṅwe tshine a tenda, tshine a khou ni ambisa ngatsho. And na vhuya na mu funa a dzhena muḓini a wana uri zwa zwino ndi ene ndi ene, a ni ngo ḽi vhona. Haa, ndi hone mathada o thoma. Ndi amba kuri, Ee, Mamilingo. Inwi ndo ri ni songo ndzhaya wee, na thi funi vhatukana vha dzikhwiki. Ndi tsha ni khwiki ni ite long one. Ha, zwa khwikhwi ri A khou ni zwi nga pfa nsatisfy nga heyi khwiki yaṋu. ndi khou amba kuri ini tshivhindi tsha- tshi- tshi nga pfa tsha ku pfana na vhathu vha khou bva ngei Ni dzhia nṱha tshifhinga afrika u swika. tshivhindi tsho tsho ku pfana na vhathu vha khou bva ngei nṱha afrika no no vha no tshi wana gai
Hei ho vha u funesa zwithu, ho vha u na mbilu ya u ndenya, ho vha u vha muhaga na nṋe ndi khou nyaga u zwi experiencer. Ende havhaḽa vhathu vha na vhuthu, vha na vhulenda vhune vha ṱhanga vha fhano vha nga si ni fhe hone um nga nḓila ine vha tshi ni ambisa ngayo ndi uri ndi havhaḽa vhaṱhanga na musi a si na tshithu havhaḽa vhaṅwe vhangana vha hone thi havhaḽa vhathu a vha ḓi na dzi family dzavho na pfa a tshi ri una malume anga na mi ndo zwo koni zwifhelo khou amba mungana wawe na pfa a tshi ri e, miyawe u khou amba muṅwe musadzi ane u tou bva nae villageni haningei a si shaka ḽawe no vha shaka ḽawe um vha vha vha si ṱoṱu nga maanḓa vhaṱhanga vha nga hangei zwino ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine hei ha nṋe ndo pfa vhuṱungu ini ndi khou zwi pfa ndi ndi Ah, mini vha- tsho vha vha vhaṱhanga a- a si vhone ndi amba kuri ndi mini tsho vha tshi tshi ni takadzesa eh, nga vhathu ava vha khou bva ambusele no no fhedza nela la question ambudzisa yone Ah, ndo fhedza ifhio i ri mini Ah, ndi ndi khou amba kuri eh, ndi dovhe ndi tsheke ndi- ndi- na ini ni khou ni ḓadzisa ni khou amba zwithu- ni khou amba zwithu zwi sa Ini no gidima, elani no no vhudza uri ni funesa khwiki ndi khou nyanga u Ndo- ndo tou rwiwa, ri- ndi- ndi tou zwipfa uri ndo rwiwa ndo ḽiwa nṋe a thi khou nyaga zwa khwiki ee eh, eh, na no ri mini ava ungari wa ḓo- wa ḓo ri gudisa ji- ji- mushumo wavo ndi na no ri mini we ndi Na- ḓo- ndi ḓo ṱuwa ndo vha ndo ni vhudzisa kuri ini tshivhindi tsha ku pfana na havha vhathu ee na zwino no ndi kha tshi ḓi wana gai fhindula ndi kha ḓi amba tshivhindi tshanga ndo tshi wana gai ini ni bisi ni khou ndzhaa A, vha ḓo ri farela vho vho mamiringo eh, vha vha ḓo ri farela a a vha ise phanḓa vha songo ṅara Eh, zwino zwo vha zwi u tou vha muhaga tshiṅwe tshifhinga u tshi nyaga u tou ḓivhonela Thomas Matenda nga u vhona u tshi nga ri u tshi nga ri sedza riṋe vhas- vhasidzana vha fhano South Africa ri tou na tshiṱori natsho no no no na pfene kharali a ḽi na tshelede wa ḓo ḽi funa hmm. ngauri wa ḓo vha khou nyanga u tou vhona wa tou swika wa tou pfana na pfene ḽa u dzhenisa wa tou zwi pfesa uri zwi tou zwi itisanivhasadzi vha ri na tshiṱuhu tshingafho nahona ni si tsha ri vhidza kuri ndi pfene ni tshi vho ri vhidza kuri brababs ya
eh, ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine na wana uri vhasadzi ri tou vha na tshiṱuhu ri na mbilu dzo no fhisa nṋe thathu vha nda vhona muṱhanga wa fhano um ha fhano hayani a khou pfana na mubvannḓa wa haningei kule kule vha a ofha ende vha vha vha vha a vha a vha koni u to u laṱa vha vha vha vha kona u swikelela vhaḽa vhathu vha vha vha vha ndi uri vha pfha unga a zwi to ita ndi uri vha vhuya vha wana uri houḽa muthu a si wa fhano vha ya humela murahu. mara rine vhasadzi ri a swika ra panga maṋala ri khou vhona unga ri ḓo vha different tshiṅwe tshifhinga rine vhafumakadzi ri to funa u vhonwa ri a funa zwithu zwa different ri a funa u sokou tou vha special ri a funa u sokou tou wana ri na zwiṅwe zwithu zwine vhaṅwe a vha nazwo zwino ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine hei vha ri curiosity kills the cat hei nṋe ro zwi pfa ini hmm. ha ngoho ndo pfa vhuṱungu zwino ndi mini tsha tshi ni takadzesa nga havha vhathu vha khou bva ngei nṱha tshine vhatukana wa pano hayani a vha natsho
Ni sa zwi ḓivhi thi mm. ndi khou tou itela na vhanu vhadzana vha hanefho mahayani vho dzitha ya nḓou na mini ni nga vha ni khou pfana na muṅwe ndi a zwi ḓivha i ngori nḓala ndi khulu mm. mara hei a zwi nga ithambo mm. e, ri vhanzhi vhe ra zwi zama vhudzisani muṅwe na muṅwe a vhuya pfana na avho a vhathu ni tsheke uri zwa zwino u gai i si ḓa khou tambudziwa i si ḓa khou pfa vhuṱungu i si ḓa khou ḽa luḓifhaho i si ḓa ngoho ho vhifha a vha ḽisi luḓifhaho mara havha vhaṱhanga vha tshi ḓa kha ini thi vha ni ambisa ha ngoho ni nga tou funga ri vha ḓo ni vhudza ma- maipfi ane na muṱhanga wa venḓa athu ni vhudza one ndo ni na maipfi o no nga give me your account number how much you want do you want money baby Ah, ndi uri ndi zwithu zwine muṱhanga wa venḓa a nga si ni vhudze hezwo na ḽiṅwe ḓuvha nṋe a tathu vha nda pfa muṱhanga wa venḓa a khou vha romantic a uri give me your account number mani matanga a venḓa ndi a zwi tswelea kuri no vhona ga usb yanga ni tshi ṱarana upfhi ndi u vhuisa ni 64 gig yanga ya zwinepe na dzi earphone ee so havha na vhaṱhanga vha a kona u ungeledza ende tshi vha tshi khou tshi ṱoḓa vha vha patient ba nda vhona unga ndi tshi ḓela nda vhona unga u a funa a ni vhudze maipfi ane a nthu ni vhudza ai tshiṅwe tshifhinga ndo to realize muthu ana na pain no no mu funa na wana matsina o o to ya koloda tshelede ya uri a ni ḓadze a ni sedze restaurant na mini ane vha lavha ngana wavho koḽeka uri ni vha kone u ni fasha ende vha ni fasha vha ni wana ni nga ngo vha tambudzesa we vha tambudza zwine vha ambisa zwone ni nga si zwi funi vha amba nga phosho yeneiḽa dzi muvini dzavho Mm. Yeah! Mm.
Chineke.
zwenezwo so zwino ni a kona u zwi vhona zwo ri hai mani huna huna problem hafha fhethu huna problem huna problem Zwino ndi ndi ifhio experience ye na ṱangana nayo ya ni nga ri ndi bad experience nga vhathu avho.
Hey. ha vhathu vha si nga vhuṅwe wavho hmm. he ende zwine vha si lingisa zwone ndi luṅwe lushaka lune a ri lu pfesesi ndi luṅwe lushaka lune no ḓidzhenisa kha lune vha ni sa ḓi zwo ri zwi nga fhedzisela ho to itea mini hmm. ni vha no risika zwingafho hmm. ni vha no ḓidzhenisa kha zwithu zwine ndi to vha swiswi Hmm. ende ngoho ḽa muthu ni nga si vhe na vhona uri khou itani a ah, hanefha ḓuvha na ḓuvha ni sa vhona zwo ri khou itani mari mulanga une wa ḓo itiwa hune na ḓo ri bome na ḓo reiwa ine ya ḓo thuthuba a hmm. ah, ni ḓo ḓisolesa shem ni ḓo zwi hmm. vhona zwa uri havhaḽa vhathu a vha a vha ngo laṱa ndi ni na ni khou ḓivhudza uri vho laṱa ni khou ḽa tshelede yavho hango ni ḓo i lifha zwino ini ni nga ḓivhudza kuri lufuno lwa havha vhathu vha khou bva nnḓa ndi lwavhuḓi kana a si lwavhuḓi
Hei! Lufuno lwa havha vhathu vho bva nnḓa a si lwavhuḓi, ngauri ndi vhathu vhane vha na dzhelasi. A vha nyagi u shera, a vha nga nyagi u itiwa tshiḓaela. Vha na holuya lufuno lwo no pfi mania love, holuya lufuno lune a ni lumelisi muṅwe munna, a ni ṋameli goloi, a hu ngo tea u kanda mathaela tsini na dzharaṱa hanefho. ani ḓoroboni zwino ini ndi mini tsha tshi no capturiwa ndi mini tsha tshi nungeredza kha vha vhathu ha a thi zwino wa ḓi sokoto vhona uri vha khou ita zwithu zwine na vhaṱhanga vhavenḓa vhathu u ita nga nḓila ine vha u ṱokonya ngayo a vhe vha tou ḽela status vha tou zwo rando ḽiwa

Inwi u tou ni lugela zwe zwa kha ḓi ni ambisa. Na vhuya na dzhena. Aha, ha ni ḓo zwi amba zwoṱhe zwe na ḽa. Havhaḽa vhathu a vha nyagi u itiwa tshiḓela, vha nyaga u ita ni tshiḓela. Ende u nyaga u maker sure uri ndi inwi tshiḓela khae. Na nga nga ni khou ita zwiṅwe zwo no nga zwi advance khae, hai zwo ḓo ni tsikeledza. hezwo ḓo ni kandela ende vha a kona vha abusa nga maipfi hmm. ende vha a kandeledza vhaḽa vhaṱhanga vha iti zwo tamba vha ḓo ni kandeledza zwine na to pfa zwo ri ya ndo zwi pfa ha muthu wa konḓa ndi tombo zwino ri tshi ḓa kha mafhungo aya a ku tambudza kana abuse ni nga ri vha zwi itisa hani vhathu avho havhaḽa vhathu vha na nḓila yo abuse a vhathu abuse lo urwa hmm. vha abuse lo ni fareledza he ni gai ni wane vha tshi khou ni tracker vho ni panga tracker begeni hmm. ni wane a tshi nga kona u vhona milaedza yaṋu ni sa zwi zwa uri u yo i vhonisa hani ni wane a tshi khou ni founela nga video call ni sa funi ende ni to i fara ende matanga ya ri tshi ḓa ri a zwi ḓivha zwa kuri matanga a kho bva ngei nṱha vho afrika o duma nga kukorongonya dzi cellphone dzi laptop ini tshenzhemo yanu ndi ifhio hapa ri tshi ḓa kha izwo no no ṱangana na zwifhio Hei! Hei!
Havha vhaṱhanga vha a silinga vha ita zwiṅwe zwithu ni nga tou vhona unga ndi mudzimu hmm. vha ita zwithu zwine a ni a thu zwi vhona ende ni ḓo zwi ḓivhusa uri o zwi ḓivhisa hani hmm. ni wane muthu a na vidio yaṋu ni khou dzhena huṅwe fhethu hmm. one two three u kone u vhona na golo yaṋu ine ya vha hone u kone u vhona na zwa uri ini no dzulesa fhethu na ni khou itani wa i no dzula tshifhinga tshingafha wa ḓivhusa zwa uri o zwi ḓivhisa hani ha hone kha hezwo no nga vho whatsapp na dzi sms ha a vha zwi vhoni ni ḓo tou wana ho ni itela iṅwe founu ya duplicate ine ini ni tshi i shumisa nga ngei ene u pfha zwine zwa khou itea nga ngei zwo ri o zwi itisa hani ni nga si ḓivhe ha vhatukana vha afrika vha penga vhone a ngoho khwine ndi yani ha matukana a yani a zwidaela a vhala ha ni ḓo tou ni ḓo tou luga Zwino ri tshi zwino ḓa- hezwi zwithu zwo kolongonya ni ḓo sokou tou wana muthu wa hone a na laptop ni sa ḓivhi zwo khou itani

ha vhabvannḓa vha ḓo ni lugisa shem vha na vhuṅwe vhuṱali vhuṅwevho ha kha tshelede mm. ha vha funesa tshelede ha vhaḽa vhaṱhanga ende a vhalali mm. ende mubvannḓa be na ṅwana wa mme kha tshelede mm. ha kha tshelede na to i vhea pai ya ṱuwa ya ṱuwa ha tshelede ni a vha itisi zwone ende vhaḽa vhathu vha ḓe a vha na ndavha kana ha nga to pfi miyaho vho lovha haningei ya nga si hume kana ndi ḓo to liṅwe ḓuvha vho ḓo ya vho lufuni a vha ṱuwi u dzula hanefho wa bora ndo to kunda vho no tou pfa vho ntswa hmm. ni nga si vhe na ipfa ntswa dzula hone zwino ri tshi sedza hafha kha social media u nga ri ano maḓuvha ni khou thoma ku vha eh, motivational speaker no ṱuṱuwedziwa nga mini kuri ni ite zwithu izwi a huna ndi u borea ndi na u vha u si na zwine nda khou ita heḽa zwo u motivata vhoi ndi tou vha na phaini ndi na mafhungo manzhi e nda vhaiseswa u bva vhuṱukuni hanga u ḓo swika zwino ane hayo mafhungo a thi a- a- a- a thi ngo kona u wana khanselini zwino ndi vha ndi khou a boḓa iḽa ndi tshi khou khantsela ndi tshi khou amba ndi tshi khou vhalavhala ndi dzi pheini dzo u litshiwa ndi dzi pheini dzo tambiwa nga nṋe ndo ḓivhudza uri hafha ndo hone ndo fara nda ponyokisa nda fhufhisa tshiṋoni zwino hezwiḽa zwithu zwi vha zwi khou nḽa ndi ngazwo ndi tshi khou sokou tou vonyola na nṋe ndi khou sokou tou ri a thi luvheledzi kha motivational speaker dzanga dzoṱhe ni a dzi pfha uri ndi vha ndi sa khou luvheledza ndi vha ndi khou sokou takwa ni ṱuwe ha no imela mini ha eh, munna this munna that ha ndi vha ndi tshi khou tou vha dzhenisa ḓaka mara ni unfortunately kharali ni sa ḓi iteli tshelede yanu ni songo tovhedzela mimesedzhi yeḽa ine nda ni itala hafhaḽa ngori ei ni ḓo rweswa kana na luza tshelede ya vhurotho ri khou zwi vhona kuri vhana vha ini ḓo lovha vha ḓo kundwa na tshelede ya maphampasi kha kha zwithu zwanu zwa zwa ni khou motivator vanhu ni tshi vha vhudza vhathu hafha u nga ri a hu tshena ku luvheledza hafha nga ngomu zwi itiwa nga mini zwiḽa zwithu kuri ni songo vha na muhumbulo wa ku luvheledza sa mufumakadzi ngauri a zwi ḓivha kuri vhafumakadzi ndi vhathu vha mbilu tete u sa luvheledza nṋe ndo ḓi to aluwa ndi livandala hm. ndi ndo aluwa ndi muthu asane hei nda dza dzi tshi vhuya vhukuma hm. ha ndo robesa vhathu vhanzhi nṋe vhathu vhanzhi vho no nḓivha thi vhoni vha tshi tenda zwine nda amba Eh, ndo ri ndi tshi aluwa ndo vha ndi tshi to roba ndi tshi fhura Mm. ndo vha ndi tshi fhura nga murolo une nda vha khawo ndi tshi fhura nga hune nda dzula hone ndi tshi fhura nga uri avha ḽa simi yanga ndi tshi fhura vhathu nga uri ndi ndi ndi ndi na dzitshelede ndi tshi fhura vhathu ende ndo vha na pesa ndi ndi na lulimi ndi a roba ende Ah, ende futhi kha ri ni khou vhona unga zwi ni tshi amba zwiṅwe zwithu zwi amba i thathi vha isi unga tshithu hmm. ndi tou vha ḽi don't care ni tou vha isiwa nga u sa vha na tshelede hmm? ha tshelede ndi nayo ndi na mabindu anga thina na problem ndi tou vha ḽi vurupha thina na problem nana ni khou tou nyambisa hani na thina nda vhe nda zwi mbaisa zwi nṱokonyi ndi tou vha ḽiṅwe ḓi ndi tou vha ḽi hwalaṱhanga ini ni khou sokou tou pfha unga ni khou nyelisa ni khou amba a thi dzheneleli u amba tshikipa tshiḽa tsho ḽa muṱhanga upfi nyi pfi 30 cent 30 cent, eh. eh hata athi mina dzhenelela a zwi nkwami shem ha shem binoni next to boxburg a thina na problem zwino ndi ndi ifhio mireo ye na vhuya na reiwa nga haya maṱanga na zwipfa kuri ya maṱanga ya ngei sere a ni ree haya Hey, no, na na- zwipfa kuri na mu- na muṱanga wa fhano venḓa izwi a nga si zwi ite izwi ndo ndo reiwa nga ḽiṅwe ḓuvha Eh, dzi sms dzanga ndi tshi kona dzi tshi khou vhaliwa uri nda ndi khou amba na nnyi Mm. ndi khou vhusa nda ndi khou amba na nnyi nga nḓilaḓe ee ndi nnyi ene ndi khou amba nae foununi nga mini mini ndi ri nga nḓilaḓe nṋe thi ndi khou ḓivha uri nṋe ndi fara founu yanga ndi founu yanga i fara nga muthu ine na password ee ndi wana hezwiḽa zwithu ndi zwi khou tou ṱaniwa ndi khou sumbedziwa zwiṅwe nda dovha nda zwi vhona na kha laptop ha nda nda to fhira pawa
iwe maḓou sendela kule nge
madam vha ri mini madam ngala wanga sori ri a vho ngo eḓela madeko ya yane Ah, ini madam ndo ni marela zwezwi ni a ḓivha nga utshi pfuti masidzana aya angei pasi nzhelele aya a ḓivha tshi vharavhara luṅwe kuri a tongo eḓela aya ndo ni marela mikwa yanu ini

leli ya ḽiṱhanga ho ndo wana ndo fhela pawa ndo ḓaḓesa zwiṅwe ha kha vhupongwe na vhabvannḓa thi hayi ha ḓibviseni hei hayi vha penga vhono Ende a vha ri- nyaga u shera vha nyaga Eh, ri khou zwi pfa kuri maṱanga ya hafuni kushera hu Eh, itea a vha nyaga u ḽeliwa hu tonga ndi lolu lushaka lolu lulu lulu lwo ambara miṅwadzi yeneyi na marokho Mm. hei a- odiwo ndiwo ne na dzhia tshitaira tsha ku ambara kurari zwo Ee, a thi vha ro no malwa na ninge ra fhedza ra xaviwa vhona ni zwo ndo sala na zwiambaro muthu oṱuwu hei avhaḽa vhathu ngo vho mbaisa shemo abe zwino namusi ndi tshi khou motivator vhathu a huna na zwine nda khou motivator fhaḽa nṋe ndi khou sokoto fhafhaḓa

ndi ḓi vhavho ndi khou kandeledzavho thi vhafumakadzi ri a funa zwezwo tou kandeledza uri ndi natsho iwe ahuna zwino ndi- zwi a ngita zwi mpha that thing so ndi ndi vhafumakadzi vha tou ralo ndi ndi- ndi- ndi- ndi kuhumbulele kwavho ndi zwine vhone vhaṋe vha vha zwone so zwiṅwe zwithu zwi tou vho ri vhovho a si zwine nṋe muṋe nda pfha uri ah, a zwivhi zwa vha zwa nshika hu tou vho ri vho ndo siwa na dzi rokho vhonani

Hune nda bva hone ndi vhahulwane ri dzi mini mini a ni vhudze nga zwi status nga dzi life style uri how big they are they are so royal they are so that and that a na to khakhisa na yawe ndi wana muthu khou dzula kaṅwe ku village kune a kuna na muḓagasi u to shuma generator totororo um ndi uri ni to zwi vhona zwo ri afha hu kha ḓi to shumiswa u bikwa nga pharafeni afha ni khou tshi vhona tshiḽiwa tshi ri ni khou tou bva hayani hune na tou ḽa tshiḽiwa tsha khuni kana tsha muḓagasi na- na na vho ḽa sobo ya pharafeni ndi uri ni khou isa sobo i khou nukha pharafeni
hu tshi nga ho dzangeliwa nga parafeni Hey, na tou zwi vhona uri i pharafeni tshi vhonga yo tou- yo- yo- yo- yo shuma sa rosemary Eh? I- yo- yo- yo- yo- yo shuma sa i- i- ipfi mini Eh, gani what what ipfi mini ndi six gani Six Eh, Yona. Ichivonga iko nuka za six gani chisevonga. So hey, those are the things so ha masango ni songo robiwa so zwine ranga ni kaidzela zwone vhazana ha na musi ni sina muthu ha i dibviseni kha kha ho muthu ndi amba dibviseni khavo asi a thi ḓivhi u na muṅwe muthu o vhea vha successful vho zama vhazana vhanzhi vhavenḓa ni vha tsheke vhoṱhe mabindu avho o wa zwithu zwa vha zwi a tshimbila vhaṅwe vha tonga vha khou tou itwa uri dzi rituals ngavho ngori havhala vhathu vha tshi lilitsha vhunzhi havho ni wana zwithu zwa ni si tsha tshimbila ni tshi nga hafha zwi sokou tou phulea nga hafha ni tshi nga hafha zwiṅwe zwa bvuḓa nga hafha ni tshi nga hafha ni lugisa tshiṅwe tshi khou kwashea nga hafha a ni ḓo tou zwi vhona zwo re hafha fhethu hafha u nga ri na zwithu zwa zwi khou itiwa Ndi a- ani vha tshekevhadzana vhanzhi vha re venḓa vhane vha kha ḓi pfana vha khou tambula vhane vho no litshiwa hae na zwithu zwa vha zwi sa ṱangana hmm. ndo to zwi vhona na ene uri hai dzo vhuya ndi amba kuri ri tshi amba ngoho hu sina kuvhoneleliwa na hmm. mini hu sina na kushava mato a vhathu ini muthu ra wena vha ni tshi funana naye no ri tshana naye ni kha ḓi mu ṱoḓa tiri hmm?
ha u to amba vhongo ndi si khou to amba vhongoho phanḓa vheiwo nṋe ndi a mufuno uḽa muthu ndi ngazwo tshifhinga tshinzhi ni sokou to wana ndi khou sokou move on move on hedzila dzi move on nṋe a si uri ndi khou dzi mina ndi u pfa vhuṱungu ndo pfesa vhuṱungu ngori nda ndo ḓivhudza abe tshithu tshine tsha dina lufunoni a si lufuno tshithu tshine tsha dina lufunoni ndi ndavhelelo zwe nda vha ndo lavhelela zwi ngo tsha vha zwone zwino ndi ngazwo ni tshi wana na vhashumisana vhanzhi ni tshi wana vha tshi kwata ngori dzi ndavhelelo dza vha dzi ngo swikelela ndi afho na nda wana mzana tshi ri no mu binya mm. ngauri ndavhelelo dzawe a dzi ngo tsha swikelelea dzi ṱhoḓea dzawe ha ngo swikelela zwino ndi ngazwo vhathu vha tshi vha na mbiti ndi ngazwo ni tshi khou dzi vhona dzi rape dza vhathu vho no ḓivhana dzi vha dzi khou itiswa ngori dzi ndavhelelo a dzi ngo tsha vha dzone muthu a tshi vho vuwa nga matsheloni a tshi ri ndi khou ḓa tshelede ya mavhudzi Zwino- nina ri hanina hi zwino ndi ndi na mbudziso nthihi fhedzi ya kuri um ni tsivhudza hani vhathu kuri vhathu vha na miṱa ini ni si nawo ha nṋe ndi vha ndi khou sokou tou vonyongolola a thina muṱa obvious na vhathu vha- tou vha ri zwino vhathu vha venḓa vhahumbuli zwino nṋe hanefhana ndi tshi khou tsivhudza vhathu ndi tshi khou itani vha vha vha khou thetshelesa nṋe ndi ri mini ndi na dzi followers dzi khou ntovhelela nṋe ndi ri mini vha khou ntovhelela vha busy vha khou ita zwine vha khou ita ni ḓo wana muthu a khou litsha munna wawe sina na pulani ni nga takuwa munna ni na eḓela muḓini une na swika ni tshi swika na wana vhana vha khou runda u penga na na eḓela no sia mbete vhuhadzi a ini ai allah zwino ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine ei a ni a kona u zwi vhona uri hai shango a ḽi ngo laṱa shango Zwino- a ḽi ngo laṱa dzi khou tou vhuya ndi amba kuri tshifhinga tshinzhi ine ri ni vhona ni tshi dzhia dziraivi dzanu no dzula goroini no soko toka raho hanefhala ni tshinga tshi ri tanga ri khou pfi tshigo eh, ni sa dzheni nḓuni hu hu itea mini ni shavha mini ku itela dziraivi dzanu nḓuni ni tshi vho ḓi ita ri tanga ri khou pfi tshigo hafhaḽa ni tshi mbona ni tshi khou laya vhathu ndo dzula goloini ndi vha ndi khou shavha ku boyfriend kwanga ngei nḓuni hmm. uri thi zwino ku ḓo vhuya kwa nga u khou pfa zwiḽa ndi khou sokou tou move on na mini ku ḓo vhuya kwa kwa zwi dzhia personal hmm. kana na vhananga uri ndi khou sokou tou amba vhula vhuḓabaḓaba phanḓa ha vhana vhana vha ri mini vha muthu vha khou tou pfa mini vha khou tou pfa a tsha hmm. zwino ndi a ṱuwa nda ya goloini hange ndo vhalavhalela ha vhathu uri mini miḓi yavho i kwashee abe fhaḽa ndi khou vhalavhalela ndi vha ndi khou tou kwasha nṋe na thu a tovha nda pfa ndi khou fhaṱa fhaḽa fhethu ndi vha ndi khou sokou tou move on ha ah, ṱuwani vhuladzini ni tshe no dzulela mini ngori munna vhuyi mm. ni kho soko soko to tambula you know mm. those are motivational speaks ah, ndi soko vha ndi khou vha vuruvha ndi khou vha vota na dzi advice dzila dza ni khopa nga havho mazwale nga ha vhanna ini zwote zwithu zwivhili zwi ani nazwo ni vha ni eh, tshiri ni khou nyago advice funwa nga vho mazwale eh, mm. ngeno wa munna sa ni funi ah, ah. wi ah, ndi vha ndi khou tou vha vhilinganya vha vhana ngori a vha na muhumbulo Hmm. Ah, ndi ḓo ni ḓo dzhia advice yanga na i shumisa i ḓo ni thusa ngani Hmm. ngori ni ḓo vha no no sokou tou ḓiitela No- vhana no neta heiḽa problem ine ya vha mukomana kha heilani ye na vha ni na vha khayo Hmm. ni khou zwi vha no neta mukomana wa iḽa problem ine ni vha khayo zwino Ah, ah, ndi ḓo ni pfi- ni ḓo pfa vhuṱungu ini ayo zwino ini- Vuwani.
ini ra ni humbulela arali ra nṋe ni ni nitsheke ndi independent namusi ndi khou ni advise ndo vha ni tshi fana na nṋe ni muhaga ni tshi phanda zwino ini sa ḓivhi no phanda Ha, sa kano vha ni hanefho munani ni khou mu sevisa a ni a thi khou ita hezwo Ah, ndi khou amba kuri ra ni humbulela kuri mihumbulo yanu ini ndi ya ku kwasha na ku ndi amba na ku vhulaya sialala ra vhavenḓa ni ni nga zwi hanedza izwo ini a a una ndavha thena maḓa ro no wana freedom ro no wana social media ri si khou tou tamba nga hune ra funa Hmm. Ah, mara o thanya o thanya ane ane a ḓo ḽiwa nga game o ḽiwa nga game ono o pfa u ḓo pfa ano ḓo dzhia zwine nda amba ḓo dzhia u ḓo vhona zwo mu thusa nga mini mara zwa nga si vhunzhi ha zwo u thusa ndi zwa ni volongonya zwa ni voṱa ndi ivo ni pfe hmm. ndi soko to ni laya zwithu zwine nda soko to zwi pfa zwori a u ḓo zwi itisa hani ana ana tshithu ndi ntshavheni we
vhone zwi useless eh, badi hezwo zwithu awo
vha ḓo ri fhedza pawa madamu ava ah, zwino ndi khoya milingo ka eh, iwani eh, ndi khoya zwone kuri vho mamilingo madamu avo rine vha ḓo ri fhedza pawa ndi zwo tshi funesiwa mango ndi fhethu ndi wa wana mango manzhi hmm. heḽi dzina ḽo ri lingo ḽo ḓa nga u lesa nga uri vhathu vhanzhi vha tshi ḓa fhaḽashu hmm. ndi tshi vha fulela mango

Ah, nḓala ya tamba ni ni a ḓiwa ni a ḓi itela munna nga tshelede tshelede ya kona zwithu zwinzhi na vhaḽa vhathu vho no ri money money is the root of all evil a thi vha pfesesi money can make your problem disappear Hmm. nṋe ndi tou renga thaidzo thi tshena thaidzo ya munna ndi tou renga ende vha tshi bhaisa ndi khou thatha nda wana kuṅwe na ku cleaner na ku ḓisi ende vha zwi amba kuri vha zwi amba kuri kwaḓa kana kwa ḽa mafo o vha zwi amba kuri kwaḓa kwa ḽa mafola kwaḓa kwa ka miroho ya a thina na problemu nga mafhungo a tshelede a a zwi khou tambula badi hezwi tukano sokou to zwi wana na zwi renga zwa ḓa zwa ni mafa ndi mini u mafi ndi mini u mafa Ah, ne ndi ri ndi ma Ndi ma mafia mafia. ne ndi ri ndi ma mafia Ah, na sokou- na musi ndi maḓuvhani na tshi mafisa a tshina tshithu ti u sokou sokou to tamba ndi fhaḽa ni khou tshi mafisa namusi ni sathu tama nga matsheloni ḓa no ḓa ini ni mmafia na tshimmafia zwino That's muthu hypnotized. muthu wanu uyu wa zwino ini pfa ungari eh, u khou ni fha lufuno ru- rwa inafu kana ni khou sokou itelavo ku pfukisa tshipiḓa Ah, ndi khoto ndi khoto ndi maḓorani ti Ah, ndi lufuno lufuno ndi lufuno lwa mini lwa vhana ndi tani na vhana Hmm? ṅwana u ḓo ḓi dzula ha ṅwana U- ndi vha ndi khou sokou ita afhaḽa ndi vha ndi khou tou tambisa ri muthu hmm. avhe muthu a na muthu u amba munna zwino ḓo ḓo amba zwifhio hmm. ngori ndi zwo vha ndi khou zwikho to ḓani ḓani nkwete hmm. a ah, ḓani ndove ee o ita o ita nthihi na zwa zwa hone ita nda ḓani ndove u ḓo ita mini nda ḓo nyanga tharu ṋamusi u ḓo ita mini
Zwino ini ndi tshifhio tshithu tshiṅwe tshithu tshi khou itea hafha muṱani wanu kha vhana vhanu na zwi vhona kuri ha avha vhana asi vhavenḓa avha hei hei zwana hm? zwana sumbedza tshelede hezwi hm? tshiṅwe tshi na 12 years tsho tsho tsho tsho ṅwalisa tshi na life cover hm? tsho ṅwalisa 12 year old girl u tou ṅwalisa kha dzi life cover mudzimu tshi khou ṱoḓa na dzi dna muhumbulo muhulwane u wa mini afho zwi zwi funesa tshelede izwi zwa afrika ngei nṱha izwi ni to zwi vhona uri una u that thing anga ngei Hmm. ni a tshi vhona na mavhalelele atsho uri hei hetshi tshi hetshi tshi ḓo tshi ḓo tshi ḓo roba vhathu hetshi ende zwi tshi tou vha mveloni zwi tou vha malofhani na musi tshi khou ḽa tsha fura tshi dzula tshi khou roba roba na musi tshi khou ḽa tsha fura tshi vha tshi khou ṱoḓa tshelede uri tshelede itani u nga si ḓivhi
zwino mafhungo ayanu a kuri inyi no no zama vhathu vhoṱhe hafha shangoni ri ni khou tou sala nga mukuwa fhedzi zwi amba kuri na ngei china no swika hei ane vhana vhanzhi ri a vha ḓivha ini hmm? zwa zwino ndi tshi vho to amba ndi khou ḓa munna wa mukhuwa na mini e tshitukana tshanga tshiṅwe tshi ndo tshi farwa e tshi na jealous Hey, ndo wana ndo ḓi farisa bp zwino ei ndi khou sokou tou fana lutamo nṋe vhe ndi a tshibva tshiṅwe na tshiṅwe ndi na tshelede Mm. ee na muṅwe mukhwa ndo mbono makwarela ngei Mm. ya ndi khou vhona unga ndi nga ndi nga mu dzhia nda mu ṱanzwa ndi a ṱanzwa nṋe a ḓivha vho ri khou tshila ri khou ya phanḓa nṋe be ndi khou a ndo ḓo tshila fhano shangoni a thi ngo ḓela zwithu zwinzhi zwinzhi ngauri hafha shangoni tshifhinga ndi tshiṱukuṱuku vhathu vhanzhi vhaṅwe vha ḓa hafha shangoni u nga ri vho ḓa permanent na zwithu zwine vha ita Vha kha ḓi tou nyaga u takadza shumu, vha khou nyaga u takadza mufunzi wavho. Iyo, vhutshilo ndi vhupfufhi, ni, ni ḓo ṱuwa ni songo ita zwiṅwe zwithu. Hu tshi pfi ni nga describer lufuno lwa maṱanga ya ko bva nnḓa, ni, ni nga vhea, vhea kuri ndi lufuno lwa hani so? Hei, ha, lufuno lwa vhaḽa vhathu a si lwone. Lufuno lwa vhaḽa vhathu ndi bindu. Lufuno lwa vhaḽa vhathu ho tou vha na tshiṅwe tshithu tshine na khou mu thusa ngatsho. Ni sa mu thusi nga tshithu, never. Havhaḽa vhaṱhannga vha nga ngei a vha na tshifhinga tsha u tamba. No no vhona mubvannḓa e ni a khou yo tsheka? kana u ḓi tsheka ane vhathu kana vha fhano venḓa hmm. no ndo vhona muthu ndo ni imela nga goloi ha dzuliwa goloini vhathu vha vhanḓana vhathu vha ya damuni ḽa phiphiḓi vha yo phula na mapundu hayi wa mipainini mubvanḓa u na tshifhinga tsha hezwo hmm. hoi hafhaḽani straight to business a vha a khou ita zwo tamba mm. vha dzula vha online vha dzula vho sedza tshiṅwe tshithu ni nga si vha khakhise shem zwino ndi khou nyaga u ḓivha kuri ndi muthuḓe a khou funa kuri a thetshelese milaidza yanu ila ya ni khou pa vhathu ya ni khou vha motivata kha social media muthu ane kho tea thetshelesa muladzo anga to vha tshi musadzi ane u ya ḓi shuma u na business hu na zwine a vuwa a tshi ita ngori vha ḓo ni thatha ni ḓo borea luṅwe um hafhaḽa kha page yanga zwavhuḓi vhuḓi thi ṱoḓi vhathu vha sa shumi ngori ni ḓo edzisela na pfa vhuṱungu kana na vho nyaga u vha na zwiṅwe zwithu hafhaḽa zwine ni ḓo balelwa zwi swikelela hmm. hafi ni khou mbona ndi goloini hmm. hmm? ini no dzula tshiṱangani ndi khou ni motivata ni goloini ngozwa zwo ra ri fani zwino ini naho ndi tshi khou ni vhudza zwiṅwe zwithu a zwi nga ni khakhisi ape tshiṅwe tshifhinga vhathu vha thetshelese na dzi motivation dziṅwe dzi motivation ndi to ni insulta ini ngauri ini a ni na choice ape dziṅwe dzi motivation tshiṅwe tshifhinga he anyway irani ri songo ya hanefho ri ḓo vhuya ra amba na mafhungo a- a- a- ayo ayo ndi ayo ndi khou vhona hu na matanga mavhili a bari a khou nyago ḓa kha dzi audition kha inwi hapo eh, eh, vho vho mami mango eh, ndi ri tanga ri khou pfi tshigo na 30 cent a ri mat- matanga aya ri one tanga ku shuma ngei makuwani a khou nyago u fanavho na avha vho vho zwonzeni avha Hmm? Hey, hai hmm. ndo zwi pfa nda ndi zwi vhone ḽa tshu kha facebook u tshi pfi hmm. tshigona 30 cent vha ri vha khou nyanga u ḓo auditiona hmm. zwino ndi khou tou ḓivhusa uri kha tshigona 30 cent ndi nnyi a re na khulu ha ri ḓo vhona zwezwo ri ḓo vhona mabambele avho uri vha tou bampisa hani mbeteni zwi amba kuri ini ni nga i ṱanganedza e, e, e, proposal ya kurali zwo ha una mini a nta zwa ḓifha una thaidzo i gai zwa ḓifha zwa ḓifha ri ḓo vhona ngei zwi ḓo randa tsimu ya mugadoni cash
hu hu na ra mafhungo ine a kuri no ri ini kha rovhora yanu ni khou ṱoḓa ku 30 ura muṱanga a khou pfi 30 cent o f- o- zwo mu ofenda zwiḽa zwithu hafha u nga ri ni khou amba ene musi 30 cent ha ngo pfa zwavhuḓi hafhaḽani nṋe ndo tori ndi kho to ṱoḓa ku- ku- ku- ku 30 ku 30 milioni kha kha lovola yanga 30 milioni zwino 30 cent u khou funga ndi khou amba ngayo and u khou ḓivhusa zwa uri why nṋe ro to ṋanga eh, eh, eh, eh, 30 kha zwithu zwoṱhe Ah, nṋe ndi khou to ṱoḓa 30 milioni Ah, arali si khou to ṱoḓa zwiṅwe zwithu nṋe ndi khou to nyamba uri munna muswa a tshi ḓa ndi khou to nyaga 30 milioni zwino 30 milioni ni a zwi pfa na yeni uri ya ndi ndi mini tsho tsho khou ita Dzina. tsho khou ita uri ni pfhe unga ri ni ni weta 30 milioni vhaṅwe vhana vha tshi ṱuwa mahara ndi muphandi nṋe ndi ya phanda ni tshi ḓa fhaḽa ni khou sokou tou wana zwithu zwi siho ndi na miḓi ndi tou vha na dzinnḓu ndi na mabindu ndi na mini zwino ni khou ḓa no fara mini zwino sa izwi ini ndi amba kuri ni na tshelede yoṱhe munna wanu nga itsho tshifhinga hana tshithu zwi- zwi zwi shuma shumisa hani zwithu izwi ngei muḓini wanu ini Ndi zwenezwiḽa zwine nda dzulela u laya vhathu uri tshelede yanga a si ya munna munna u tea u pfha zwine nda ita hezwiḽa zwo dovha ndo gwadama hangei ndi zwi a we ndi khou humbela uri ri yo renga goloi kana kha vha yo renga goloi a thi shumisi zwone tshelede i vhe i yanga. Munna kharali a si na tshawe hana tshawe u ḓo tou sala o tou dzula kana ra ḓi ṱuwa nae a dzula a vhuya kha baki nga murahu a tshi khou rwiwa nga muya ee ha. heiḽa zwo uri munna ndi u tambudza hezwo hmm. zwo uri munna tshelede i khou shumiwa nga nṋe i anga ndi yawe ha thi tisi zwezwo nṋe xala hezwo a thi vhi nda tamba dzone ee hmm. khokhonya i etse eyi krak khokhonya i ḓo ḽa maanḓa ayo hmm. ya

Eh? Ah, vha- vha- Eh, ni koto humbela ndi pfi lingo vha- a si pfi mango nṋe. vha- vha ḓo ri farela Songo vho- tshinyela madzina vha ḓo ri farela vho ringo ndi amba kuri vhone vha vha nga ṋea advice ifhio kha vha vhafumakadzi vho dzulaho hafha vhanani na- na na ngei vhuhadzi vha tshi khou tambula ah
ane ri tshena mafhungo afhena nṋe zwo mbalela hmm. na nṋe ndo balelwa nga nga vhuhadzi ah, zwino zwo ṱoṱiwa ndi khou advisana na vha ndi ḓo ni advisa nda ri mini ḓo ni thusa nga mini thaidzo dzaṋu a ndi fani na dzanga dzaṋu ndi dzaṋu dzine dzo ḓa nga zwezwo uri khamusi a ni ngo bika bovhola kana hei no itani kana hmm. hei mini mini mini colgate a si zwine dzi a fana na dzanga nṋe ndi na thaidzo dzanga dze nda dzi itisa zwone zwe zwa itisa zwi vhe zwezwi

Ndo zwifha nga maanḓa zwine na vhathu vhanzhi a vha tsha nthemba. Hei ndo ite hei ndo itesa ḓirama ndo itesa hei a mafhungo manzhi ndo a ita ende ndi muṅwe muthu ane na musi ni khou amba a zwi shumi ndi ḽi maḓafaka. Uri kana ndo nnḓa nga zwifhio a thi na ndavha kana na ḓa nga left a thi na ndavha. hmm. kana na danga right na thina na mushumo na zwezwo a thi dzheneleli hmm.
zwino ri khou vha pfa eh, eh, vho ringwa hafha ndi ufhio mulaedza une vha upa vhathu vha ra vha khou ḓa vha tshi nyaga kuvha ateka nga dzi frodi dza dzi bitcoin dzi online mini mini dzi betini na dzi mini mini vha nga vha vhudza kuri mini vhathu avho Nṋe vhathu vha tsha vha ntsha ntsela ene muthu u ḓa kha nṋe a tshi khou tou ḓivhudza uri khamusi ndi ḓo tou funga ndi zwiswe zwine a khou ḓo mbudza zwo nṋe zwithu zwoṱhe ndo tamba mitambo yoṱhe nṋe ndo tamba vhukwila hoṱhe hovhu ndi ya vhuḓivha hoṱhe u dia dia ndo aluwa ngazwo zwino ni wana muthu a khou tou nḓela kha ḓi nga approacha nga zwithu zwa vho forex na vho bitcoin kha inbox hafho fhethu hanengei haningei vha to nḓivha na dzino uri ndi ita ndi baka machips nga fani hmm. zwino vheiwe ni tshi khou ḓivhudza zwo ri ah, ni khou ndiadia ni khou ndiadia kha zwifhio hmm. ndi khou tombela next time ne ya no ita zwiṅwe zwe zwithu kana zwa dzikerekeni zwa ḓivhi na tshithu ni yone yo roba zwone ni nga si robe nṋe ndi ḽi haslara from the street i'm a business man from the street Hmm, ndi ndi businessman ya mufumakadzi yeah i'm a businessman from the street vha nga si mmbudze Hmm. yeah ndi zwezwo Ah, ah, ah. rukhuyangekouluwa Ah, ri khou- ri khou- ri khou livhuwa show yavho line yo yo tshimbilisa zwezwi eh, na na na mamilingo vhathu vhashu ri khou livhuwa eh, vha dovhe vha ḓe vha ri tikedze futhi kha show yavho line i khou pfi ri khou ni gotsha Vhathu vha hashu mafhungo aya ri khou amba afha a arali a tshi yelana na zwa na a vheiwe a zwi tentsini ngei ni songo a dzhia na a ṱumanya na a vho riṋe afha kha show ya vho riṋe i khou pfhi ri khou ni gotsha zwa ri khou ni gotsha ndi zwa zwi zwa ri khou ni gotsha zwi dzheneleri na dzi business dza vheiwe na zwi mini mini zwa vheiwe zwa zwi tentsini ri khou ri vhu ha ine ni khou kona zwo i zwo pfhi disclaimer ni ḽa zwine na kha dzi radio ni vho ḓabaḓaba FM ni pfha vha tshi khou ri Vhupfiwa ha Muyeni a si vhune tshiimiswa hetshi tsha TV tsha ḓitika ngaho. So zwoṱhe zwe vha vha khou pfa ndi zwe zwa ambiwaho nga onoyo o ḓaho, ndi nṋe. Ende huṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga shuma tshi vha tshi against nṋe, a tshi vhi against muṅwe muthu. So zwino ndi hezwiḽa zwine vha nga vha na kha zwiṱori vha zwi vhidza uri mutambi o no khou tamba kha hetshi tshiṱori madzina ndi a kholekhole zwino ra vhuya ra ri madzina ndi a kholekhole ri songo vha ra pfha muṅwe a tshi khou ri ndi dzina ḽawe ngori na madzina a ya fana na zwiṱori zwi nga yelana zwino hanefho ri ḓo dzula ri tshi khou ri vho khara vho wana uri dzina ḽavho ḽi khou yelana na hezwi zwe ra vha ri khou ita hafha kha vha ri farele um a ri khou ri ndi vhone ri khou amba nga ha nṋe not nga ha vhone vhone kara vha khou pfa ungari khou amba nga vhone vha khou ḓidzhenisa kha mafhungo ane a vha ḓo borea nga maanḓa hmm? vha ḓo borea nga maanḓa vha songo ḓidzhenisa kha mafhungo a si avho hmm. ee mafhungo ndi anga so songo vhona muthu a khou ḓipetsha petsha ngauri vhathu vha funa vha to ḓipetsha vhathu vha funa vha to ḓita dzitshepisi hmm. shano nyago ḓo ri petshelwa doni ha swela niko niko a pfa mafhungo a mamiringo ee ri khou ivara show ya vho riṋe ri ḓoni ha swela vhone a vha tsha fhedza ndo fhedza ma
khomara ni ḓe na na zwikipe zwiḽa ri ri ri kunguwedze zwithu zwa vheu ngori tv wani koni no kunguwedza dzhiani zwikipe zwiḽa zwi ḓe hafha ri ri kunguwedze ri vale show Hau. Ni kone u swikisa hani matsina? Yes, yes. a vha ya vhonala vhukuma kuri ndi business ani muthu wa mabindu Mm. e zwikipa zwa vhaṱhanga zwo naka badi vhathu ri khou humbela ni vha sapote na vhone vha ḓo ṱuwa na 30 tshithihi cent is doing amazing thing na nṋe ndi khou renga tshithihi hafha Mm. he's doing amazing job he's bringing europe to africa Hmm. he's doing nice things just support him even if you know better Hmm. just support him for the sake of supporting because sometimes vho ni nga vha ni tshi ḓivhesa u fhirisa Hmm. a hu to nyagea uri ni commente zwi ḓi to nyaga uri mini ni supporte Mm, ni foune ni ḓe ni renge ni foune ni ḓe ni renge so zwino litshani u he ndi funesa itsho pfhi a thi dzheneleli Hmm, izvi tsha zwi tshere izvi. Eh, hetswi tshine tshi representa title yanga hmm. ndi khou tshi funa luṅwe ee eh, vhathu sapotani sapotani uri hei show ri dzulele u vhona dzi episode dzo fhambananaho ri dzule ri khou ḓiphina ri dzule ri tshi khou sea ri na makwakwala na mapyepyelele hmm. so ndi hanefhaḽa so ndi hayo mafhungo ane ra nga amba so thank you so much ri khou livhuwa hei show ndi yavhuḓi nga maanḓa lune eh, a ri- a ri a ri vha vhone next week ri khou vha vhona next week Eh, a zwo luga whatever a vhone a ri tsha vha vhidza hafha zwo ita zwavho zwo lingana ya hai vhathu kha vha renge zwikipa dzi fono mbaba dze dzi ri mini 072 847 8990 odani tshikipa ni to naka ino december ni to naka na january u swikela hoya hoya zwino vhathu kha vha ḓiphine ni songo vhuya na vuwa no ḓibaizisa so it is what it is ri khou livhuwa ye no vhifhana
iwe maḓusi ndila kulenge